Tun tum chu one hundred K subscriber neih lawm nan nuam ti taka in muah lampang aw subscriber duhawm tak tak te in za vai in muah lian chi vek ule kan video hmasa lamah khan milar an film chan laia in kiss nuam ti lo te chanchin kan thlir tawh a. Lo la thlir ve lo te kan awm a nih chuan ka video ho kha lo enkual ve leh ta ula, chuan tun tumah hi chuan an film chanpui te fawh nuam ti mah mah ho kan thlir ve thung dawn a ni. Hollywood ah hian infawhna nawm hmel tak tak a thleng fo a, i awih lo a nih chuan film i la en tam leh deuh a ngai tih na ni mai. Film chanpui te nen infawh hi a tak tak a, kawppui nei lai te an nih phei chuan a nuam chiah lo ang tih a chiang a, bakah film chanpui fawh chak awm loh tak tak te pawh an awm ve ngei dawn bawk a.

Heng character pahnih te hi an in chhai rei hle a, bakah a changtu te pahnih in kar ah chek deuh chhuai a lo awm bawk nen. He musical movie a infawh nuam a ti ber pawh hi a awm lo hran lo e. Jennifer Lawrence leh Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence hian X-Men, First Class Movie, sang hnih sawm pakhat ah khan infawh nuam tih bikna riau a neih thu a sawi a, a character Mystique leh Beast character, Nicholas Holt a chang chu an in hmel duh a, Jennifer leh Nicholas te hian an in fawhna zawng zawng nuam an tih dun hmel khawp mai. An in hmel duh chho viau a niang, film channa pawn lamah pawh an in zui chho ta zel a, kum tam vak lo chhung chu ni ni lo tih velin an awm chho ve reng a, mahse vanduai thlak takin an film chan laia an in kar a ṭek deuh chuai ang kha a awm thei tawh lo a niang. A tawpah chuan in then hlen thu an ti tlu ta a ni. Lady Gaga leh Alexander Skarsgard. Lady Gaga hian music videos hit tam tak a neih tawh vangin hriat vek sen a harsa viau mai thei. Mahse, a music video pakhat paparazzi a Alexander Skarsgård nen an infawp ngun viau a. Gaga hian Skarsgård hi infawh zei tak a ni tiin video-ah khan tih takzetna nen an infawp a ni tih a sawi bawk a. Gaga hian an intawng leh nih chuan fawh leh a hreh loh thu a sawi bawk a. Skarsgård hian Gagain in fawh a zai em tih an zawhna chu rang takin aw tiin a chhang a ni. A lan dan chuan Alexander Skarsgård co-star te hian fawh nuam an ti viau zel mai a, a zai viau a ni maithei a ni. Mandy Moore leh Milo Ventimiglia, Mandy Moore hi lem chan thiam leh zai thiam tak a ni tih kan hre theuh na a, a talent thenkhat erawh kan hre lo maithei. NBC Show, Diseases a a pasal lem a chang. Milo Ventimiglia chuan Mandy Moore hi infoh zei tak mai a ni tih a sawi a, Mandy pawh hian an infoh nasin chungchang hi a sawi hreh bik chuang lo a, a film chanpui a foh tawh zingah chuan a zei ber a ni tih sawi ve bawkin film-ah hian a tul chang chuan a lei pawh a hmang tel tih a sawi bawk a ni. Hemi chungchang hi Golden Globe Red Carpet-ah Ryan Seacrest chuan Milo bulah a sawi chhuak a, Milo hian Mandy hnenah, In fawh zei ber min ti vangin ka lawm e, nang pawh i zei ber? tiin a chhang let a ni. Margot Robbie leh Alexander Skarsgard tih tak emah chuan hun remchang awm se chuan mipa ho khan Margot Robbie hi in fawh ve chak vek ngei ang tiraw? Hmeichhe lam pawhin a chanpui Alexander Skarsgård hi kan muah keuh chak ve tho mai thei a ni. An pahnih hian Disney movie Tarzan-a sanghnih sawm paruk khan an chang dun a, urhsun takin infawhna remchang an neih theih phah a ni. He film promote-na interview-ah Margot hian fiam thuin, Thil harsa tak a ni, mahse tu emaw chuan kan tih a ngai si a, tiin a sawi a. An sawi danin film an chan loh lai pawhin an pahnih hian an infawh chhunzawm thin a ni awm e. Amanda Seyfried leh Megan Fox Film history-a infohna sawi hlawh ber pakhat chu Jennifer's Body film-a Seyfried leh Megan Fox-te infohna kha a ni. Amanda hian love scene chan nuam a tih thu a sawi a, Hrehawm tih hmel deuhin awm ka tum lo, a ti a ni. Megan Fox hian mipa a chanpuite fawh chin ai chuan awlsam a tih zawk thu a sawi a, Amanda pawh hian nuam a tih thu sawiin, Nuam ti takin kan infawp, kan infoh dan style pawh a lo inang bawk a. tiin a sawi ve bawk. He film ah hian Amanda leh Meghan te nuamtli takin in fawp mahse, box office lamah erawh a hlawhtling viau lo thung a ni. Bryce Dallas Howard leh Chris Pratt Bryce Dallas Howard hi Jurassic World leh a chhunzawmna Fallen Kingdom ah Chris Pratt nen an chang dun a, Park Operation Manager leh Dinosaur lam mithiam park pakhat a thawk dun in ngaizawng lemah an chang dun a nih kha. Inngaihzawn chu infuah a ngaih hun a lo awm a, Bryce hian a chanpui. Chris Pratt chu infawh thiam a tiin a bik takin a thawk a rimtui a ti hle a, eitur rimtui tak ang mai a ni a ti a, hemi chungchang an zawhna chu engkima a tha vel vek tiin a chhang a ni. Ryan Reynolds leh Anna Kendrick, Ryan Reynolds hi Green Lantern-a a chanpui Black Lively tan pasal tha tak a ni tih kan hre vek ang a, Mahse, Ryan hian Black chauh lo pawh hi nuam ti taka fawh a neih thu a sawi chhuak a. Lo hlauthawng chu Ryan hi pasal rinawm tak a ni a, a hna a nih avanga Anna Kendrick-a fawp chu nuam a ti ve a ni mai a ni. Twitter-ah a follower pakhatin horror film The Voices-a Anna Kendrick nen an infawh chungchang a zawhna chu khaw nuam taka va hawi thaw len ang vel a ni tiin a chhang a. Anna pawhin fiamthuin, Nuam zan lo, mahse, hreawm lem lo, tiin a lo chhang ve bawk a ni. Mahse maw, film vang chauh infawp an ni kan tih tawh kha. Natalie Portman leh Mila Kunis, The Black Swan-a Natalie Portman chan thiam zia kha mi tam tak chuan kan la theihnghilh lo vang. He film vang hian Oscar-ah Best Actress lawmman a dawng hial a nih kha. Natalie leh Mila Kunis infawp pawh kha mi tam zawk hian kan la hre rengin a rinawm bawk a. Mila Kunis hian khawvel hriatah an infawh chungchang hi a sawi zak lem lo a. Natalie hi infawh thiam leh polite tak a ni, tiin a sawi. Tin, Natalie hi tuna a pasal, Ashton Kutcher leh amah fawp tuam chhun, tiin a sawi bawk. Natalie Portman leh Ashton Kutcher te hi romantic comedy No Strings Attached ah an lo infawp tawh a. Natalie hian Mila nge a pasal Ashton te infawh zei zawk tia an zawhna chu a chhang duh lo a, Mila Kunis zawk hian a pasal nge Natalie Portman fawh nuam a tih zawk ang le. Daniel Radcliffe leh Emma Watson, Harry Potter franchise-ah khan infawhna scene a tam lo hle mai a, mahse Daniel hian vawi khat chu nuam tih bik riau a nei. Daniel hian interview-na ah sawi chhuakin, Naupangte, kum sawm pakhat mi lek a nih lai atangin an inhriat tawh avangin boruak a danglam hle tih a sawi a, mahse chutiang vak chuan an lai lem lo tih a sawi. A nuam ang reng khawp mai. Nuam ka ti reuh. Ani pawh a zei reuh khawp mai, a ti a. Emma pawhin, Infawh thiam tak a ni. Chu chu chiang takin ka sawi thei, a ti ve thung. Emma hian a hna a nih avanga ti a nih thu sawiin, a hnu lamah a film an en leh hnuah an lo bei ur sun viau a ni tih a hre ve chiah a ni, tih a sawi. An thusawi hi hre chiang tur chuan a movie en let leh zet te pawh a ngai a nih hmel viau mai. Penn Badgley leh Blake Lively film a infawh nuam ber leh hreawm a tih ber zawt ila Penn Badgley hian chhanna tur pakhat chiang tak a nei. Chu chu Gossip Girl a Blake Lively nen an infawhna a ni ngei ang. He series an chan lai hian an pahnih hian an innei a, chuvangin pen tan hian screen ah Blake fawh vel chu nuam tak a ni dawn chiang sa. Mahse a hnuah an inthen leh ta si a, an series chan lai character anga inhmangaih tak anga awm bakah, Infawhte a la ngai leh tho bawk si. An pahnih tan hian a nuam lovin a hrehawm duh ngawtin a rinawm. Ryan Gosling leh Rachel McAdams The Notebook film-a Ryan Gosling leh Rachel McAdams te infawp hi a larin a hnua miten an kaih lek zui nasa hle a. A chhan chu he mite pahnih hi a tak takah chuan an inngeih hle a, infawh pawh an hreh viau a ni awm e. Hei vang hi nge ni MTV Best Kiss for Crying Out Loud Awards an dawn phah hial a, a nuihzat thlak tawp. He mite pahnih hi film an chan lai pawh hian an inhau deuh reng mai a, Ryan Gosling hian Rachel hi thlak turin a nawr hial a ni. Nimahsela an inkar boruak a tha chho ta a, a hnu kum thum zet chu an inngaizawng ta zawk a ni. Huatna leh hmangaihna dai dangtu bang hi a lo chah vak lo a nih a, rinawm ta hle a ni. Angelina Jolie leh Ethan Hawke, a film chanpuite'n mipa te chi chak lo tura piang a ni ti hiala an sawi. Angelina Jolie fawh hi a nuam dawn tih a chiang sa. Ethan Hawke hi actor hmeltha tak mai niin, film-a a channa lamah Hollywood hmeichhe hmeltha ber ber pawh a fawp nual tawh a. Mahse, Angelina a fawp meuh chu, ama hming pawh a theihnghilh ṭhak thu a sawi. An zei awm rem rem. An pahnih hian Thriller, Taking Lives an chang dun a, film chan loh lai pawhin an inkawp ve zawi zawi thin a ni awm e. Ethan Hawke hian Angelina Jolie hi mipa te ti chak lo tur a piang a ni. A fawh che chuan i hming i theih nghilh ṭhak ang tiin a sawi a. A movie Kiss zingah chuan nuam a tih ber a ni tih a sawi hial em em a na. James McAvoy leh Keira Knightley, hemi te pahnih hi Academy Awards nominated drama Atonement-ah an chang dun a, an pahnih inkar boruak ṭek chuai hi a lang chiang hle a ni. He boruak hi keini pawhin kan va hrethiam ve thei a, a bikin Keira phei chuan a hre chiang hle a ni ang. Mi a fawh tawh zingah chuan zei ber? tiin nui ker ker chungin a sawi a ni. Keira Knightley leh Johnny Depp, Keira Knightley hian mipa infawhzei a tih mi dang a sawi chhuak leh a, tun tum chu Pirates of Caribbean a chanpui Johnny Depp a ni ve thung. He movie-a a bialpa Will Turner lem chang Orlando Bloom ni lovin Captain Jack Sparrow Johnny Depp zawk a ni kan sawi mek chu. Heng milar pahnih te fawhna hun remchang a nei thei bik a, hmeichhe tam tak tan chuan suangtuahna ram a tham ral mai mai tur a ni. Keira chuan Johnny Depp nen kan infawp scene aia nuam zawk kha a awm chuang lovang a ti hial a. Keirawlh kum sawm pali khan nuam ka ti em em a, nuam chung chuang tak a ni, tiin a sawi bawk. Nina Dobrev leh Ian Somerhalder. Nina Dobrev hian The Vampire Diaries-a a chanpui mipate zawng zawng chu a fawh deuh vek tawh thu a sawi a, mahse fawh nuam a tih deuh ber chu Ian Somerhalder a ni. He mite pahnih hian infawh nuam an ti viau a ni ang, film piah lamah pawh an inzui chhunzawm zel a, mahse an inkar boruak vanduai thlak takin an ti tawp leh ta a ni. Mahse, an film chana an character te a la tawp ve si lo. An pahnih hian in hmangaih leh in duh hmel takin an awm chhunzawm zel a ngaih phah a. Hetiang hian an inthen hnu kum hnih chhung zet chu an awm zui a ngai a, a hrehawmin a nuam lo duh thin viau in a rinawm. A tawpa tawpah nihna hian he show hi a chhuahsan ta nge nge a ni. Jennifer Lopez leh George Lucas. Lem chan thiam te hian an chanpui te screen ah vawi tam tak an fawh a ngai thin tih a chiang. A tam zawk chuan professional takin an hna a nih avangin an ti mai thin a, mahse thenkhat inkar ah erawh check deuh chhuai tam tak a awm ve thei thin a nih hmel. Hetiang hi Jennifer Lopez leh Josh Lucas te inkar ah pawh a thleng a ni. An pahnih hian drama An Unfinished Life an chang dun a, infawh hlan an nghak lel thei hle a ni. Jennifer Lopez hian infawhna tur scene ah chuan action an tih veleh. Rang takin an inbawh nghal ruak ruak thin a ni tih a sawi a. Hetiang bawk hian Jose pawhin Lopez hi thil tam takah mithiam chung chuang bik tak a ni tiin a sawi ve bawk. Vin Diesel leh Charlize Theron, Fast and Furious Eight a sambuang actress chelo zet Charlize Theron nen an infawh chungchang Vin Diesel an zawhna chu infawh nuam ber tiin a chhang liam ve mai a. Mahse, Charlize Theron chhanna erawh chu a letling thawk a ni. Charles hian Vin Diesel chu sangha thikhawng tawh ang maiin a dingkhawng reng a ni, tiin a sawi a. Ka mipa te chu che ve deuh hlek turin ka duh, tiin a sawi chhunzawm bawk. Ellen interview-ah hemi chungchang hi a sawi chhuak a, Vin Diesel hi a nuih a sa vak lo a ni. Brad Pitt leh Angelina Jolie a tawp bera kan sawi tur hi chu maki ti viau lem loin ka ring. Mister and Missis Smith an chan lai khan Brad Pitt leh Angelina Jolie te hian infawh nuam an ti hle a ni tih a chiang hle a. He film an chan lai hian Brad Pitt leh Jennifer Aniston te inneih lai a ni a, mahse an inthen a. Brad leh Angelina Jolie te hi inngaizawngin an innei ta nghe nghe a nih kha. Angelina Jolie hian theihna danglam tak chu a nei ngei a nih hmel ta riau mai. Aw le, tute infawp ber kha nge nawm hmel ber airin le chuan keini ve te hi nuam ti taka infawp tur hian Kan zei tawkin kan fresh tawk i ti em le? Sawi ho a va nuam leh dawn tak e. I ngaihdan te comment lamah aw. Chuan Milarte News la subscribe lo ten min lo subscribe keuh khan kan lawm thin teh mai a nia. Kan channel partner Zopro pawh aw.